אז פון צווישן אלע מינע רילעישאנשיפס און מוסדות וואס זענען דא אין די וועלט, איינע פון די חשוב'סטע מוסדות וואס זענען דא אין די וועלט, וואס זענען נאך געבליבן חשוב אפילו אין די היינטיגע פראגרעסיוו וועלט וואס איז אנגעפירט ביי די לינקע, יא ווי מען צוברעכט אלע מינע אלע מינע פעמילי און אויטאריטי און אלעס, פרענדשיפס איז אייביג. איז אייביג דער געווינער, יא? מיין, איינער פון מיינע רעבעס, דאקטער לעוויץ, זאגט אז, זאגט אלץ, ווי מער פרענדשיפ דו קענסט אריינברענגען אין די מערידזש, האסטו, האסטו מצליח געווען אויפצוסעטן א גוטן שטוב. סאו, אין יעדע רילעישאנשיפ, אפילו די רילעישאנשיפ פון אונז, וואס, לפחות וואס דער עולם זעט, איז די שמועס וואס אונז האבן צווישן אונז,

עסומינג אז מען ברענגט עס פאר א קאוטש אדער פאר א טערעפיסט. איך וואלט געזאגט עפעס אנדערש, הגם בעצם איך בין א קאוטש און א טערעפיסט, אבער דא ענטפער איך צווישן אונז. אונז זעמיר נישט דא צו געבן קיין עדווייס, זעמיר נישט דא צו זאגן, איך ווייס נישט וואס איז גוט פאר יענעם, אבער איך קען עטליעסט אויסשמועסן וואס איז די קשיא וואס יענער פרעגט, וואס וואלט איך ווען געפרעגט פאר מיך, וואס וואלט איך ווען געטון, וואטס עט סטעיק ווי מען זאגט. יא. אקעי. סאו די שאלה איז פון א, ס'קומט פון א פופצן יעריג מיידל.

אז טאמער ווייסט איינער זאגטס מיר נישט דא אויף די מעסעדזש ווייל קיינער האט קיינמאל נישט ליב צו זאגן יא, אבער קודם פארשטיי באמת וואס די וואס איז די סיבה פארוואס די פרינסיפעל וויל זאלסט טשעינדזשן, צו איז עס ווי וואלט איך עס אנגערופן אקאדעמיקלי יא מער מיט די לערנען מיט די. מיט די קאנטענט, פאר די טיטשער איז זיין בעסער אדער יענע טיטשער איז זיין בעסער, אדער האט עס צו טון מיט די סאושעל, מיט די דיינעמיקס, מיט די פרענדס, מיט די פאליטיקס, מיט אזעלכע מינע זאכן, אדער ביי אונזערע קרייזן איז אויך דא אידישקייט, אפשר די קלאס איז מער פרומער אדער שוואכער אדער דאן ווייסט פאר וועמעס טובה וויל עס די. פרינציפל טוהן ווילן זיי עס טוהן פאר זייער טובה ס'גייט זיין גרינגער פאר זיי צו מענעדזשן אבער בעצם ווען מען קוקט אויף דיין טובה איז בעסער נישט צו טשענדזשן אדער פארקערט כ'מיין דאס וואלט געווען די ערשטע די ערשטע סטעפ קודם לאמיר גוט פארשטיין וואס דא גייט פאר צווייטנס גוטע ריסארסעס זיי נישט אליין ווי זענען דיינע עלטערן אין די פיקטשער צו האסטו מענטארס וואס זאגט די טיטשער פון די פריערדיגע יאר וואס זאגן די פרענדס? וואס גייט עס מיינען פאר דיך? אפשר לאמיר זאגן, לאמיר עסומען, אקעי, לאמיר עסומען אז די טיטשער, אז די פרינציפל טוט עס פאר זייער אייגענע טובה פון זייערע חשבונות, און נישט דווקא פאר דיין, און ממילא ווילסטו אויספוילן ביי די טיטשער, ביי די פרינציפל, נישט צו דארפן דורכגיין, נישט צו דארפן ליידן וועגן. וועגן זייערע חשבונות, סאו אפשר האסטו נישט געטון גענוג צו קאנווינסן די פרינסיפעל אדער צו ארויסברענגען דיין זייט פאר די פרינסיפעל, לייק דו ווייסט נישט, איך מיין די ערשטע זאך איז האבן א אפענע גוטע אמת'דיגע קאנווערסעישן, האבן א אמת'דיגע גוטע אפענע קאנווערסעישן עבאוט די טאפיק מיט די פרינסיפעל, פרעגן וואס די ריזען פארוואס זיי ווילן, צו זיי האבן זיך גערעכנט מיט דיין זייט. אדער נישט? ווער זאגט אז ס'איז אזוי טעריבל? אפשר איז עס אן עמעיזינג זאך, אפשר איז עס א גוטע זאך, אפשר ווערט פאר די כיפות האישי און די אנדערע און די אנדערע קלאס, יא אפשר איז עס א גוטע זאך גאר, ווער זאגט אז ס'איז אזוי?
יא, די שאלה איז צו די אישו איז אויך די אנדערע קלאס אדער ס'איז דאך דא די גרופס, יא מיין גרופ איז דא, מיינע פרענדס זענען דא, דא בין איך צוגעוואוינט, דאס קען איך. און דארטן יא אקעי. אקעי סאיז אויך טאקע א שווערע עידזש, געב א טשעק אויב מקען מיטנעמען א איינס אדער צוויי פון די פרענדס צו סוועט מאכן גרינגער, לייק ווער קודם געוואר וואס איז די ריזן, זיי נישט סתם סטאק איך ווייס נישט וואס צו טון, יא סאיז זייער גרינג לייק וואס זאל איך טון יעצט לאמיר שיקן א קוועשן צו קאמאוואסער ווייסט וואס איך מיין, ווער אליין געוואר וואס.

פון די הנהלה כאילו פון זייער אדער פון די טיטשערס אדער פון אנדערע פרענדס, יא איך האב זייער אסאך די זעלבע זאך האב איך זייער אסאך, ווייסט איך דיך ברענגען א גוטע עקזעמפל וואס איך האב טאקע לייוו דא, איך האב עס אסאך מאל, איך האב עס ריסענטלי געהאט נאך גאנץ קלאר דא אין די.

אז זיין קינד זאל זיין א דארמעטארי אדער וועלכע בחור ס'וויל גיין אין א דארמעטארי גייט ספעסיפיקלי דארט, און ס'דא זייער אסאך וואס האבן דירות, אמאל איז די דירה ספעסיפיקלי פאר די ישיבה, אמאל איז די דירה ספעסיפיקלי פאר די חבורה, און אמאל איז עס סתם א בחורים דירה, און ס'איז צוזאמגעשטעלט, יא, איינער לערנט יא אין ישיבה איינער לערנט נישט אין ישיבה. און פארשטייט זיך ביי אונז חסידים איז דא, ס'איז דא א שיינע ארגאניזעישן, איך געדענק נישט זייער נאמען אט די מאמענט, ס'איז מיר ארויסגעפלויגן פון קאפ, אבער למשל זיי זענען זייער ביזי אינקארעדזשן דירות זאלן נישט האבן קיין סמארטפאונס, סאו אין יעדע דירה וואס איז סמארטפאון פרי באקומט געוויסע טריפס און געוויסע בענעפיטס, איך ווייס שבתים וואס מען מאכט פאר זיי אדער מתנות און געוויסע זאכן וואס זיי באקומען פארן האלטן די דירה סמארטפאון פרי, סאו ס'איז דא א א שטאטס צו ארבעטן אינדיווידזשועלס, האסט א גאנצע דירה איך ווייס פון צען בחורים אדער מער.

כל מיני דיינעמיקס אין די דיעל. ס'איז איינע פון די שטארקע זאכן געשעהט איז די מינע פאליטיקס. איך וועלכע דירה זאל איך זיין? מ'נעמט מיך יא אריין אין די דירה, מ'נעמט מיך נישט אריין אין די דירה, איך קען זיין אין די דירה, איך קען זיין אין יענע דירה. איז כ'האב א גאנצן צייט אזעלכע מינע דילעמעס וואס קומען ארויף פון בחורים, סיי וואס קומען צו מיך אדער סיי וואס רעדן זיך דורך. און כ'האב פונקט טאקע לעצטנס געהאט אזא שאלה ווי.

צוויי דריי קלייניגקייטן אין דיין נפש וואס זאל ענעיבלען אז דו זאלסט קענען בלייבן אין די דירה און יענער זאל אויך קענען בלייבן אין די דירה און ענדזשויען און וואקסן צוזאמען, אדער אפשר נישט, אפשר איז יא בעסער צו טוישן, און אייביג גיי דיך ענקארעדזשן, רעד, קודם רעד, רעד מיט אים, רעד מיט דיך אליין, דו רעד דיך דורך, רעדס ענק דורך צוזאמען, גיי צו די משגיח, רעד דורך מיט אנדערע, סאו דעטס אייביג די. די פוינט, כ'מיין אז ס'קומט אראפ צו דעם, לייק, לאניש, לייק, איך ווייס נישט פארוואס, איך ווייס נישט וויאזוי, ס'איז זייער גרינג צו דזשאסט זיין סטאק און נישט. און נישט נאר דאס, די חלק פון די שאלה איז, איך פיל פארלוירן, יא? אקעי.
סאו דו, איך מיין, האסט געמאכט אביסל סדר אין די פילינג פון פארלוירנקייט, לאמיר פארשטיין פארוואס מען טוט עס, ווער ס'איז, איך מיין, די פרינציפ האט געמאכט די החלטה, אבער ווער און וואס ליגט אונטער די החלטה. און אפשר איז דא מיט וועם צו רעדן, אפשר איז דא א סיבה און אפשר נישט, אפשר איז עס סוף כל סוף א גוטע זאך, הגם ס'קומט מיט א פעקל, יא ס'קומט מיט א, מסתמא קומט עס מיט שוועריגקייטן מיט פרענדס און די גרופס און פאמיליעריטי וואס מען וואס ס'טוישט זיך און יא. וויטש יו אר ברענגינג מי טו טו אנאדער פוינט, אז יעדע מאל וואס ס'איז דא ס'איז דא אזא מין טשעלענדזש אדער א אפערטוניטי פון טשעינדזש אדער. אזעלכע זאכן איז אויך א טשעלענדזש פון וואקסן. יעצט טוט זיי, ווער זאגט, לאמיר זאגן אז די הנהלה טוט עס פאר זייער אייגענע טובה און נישט פאר דיך, אבער אויב דו גייסט דילן מיט די זאך ריכטיג, אינסטעד אוו זאגן יא איך בין לאסט, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך ווייס נישט ווי מיך אהינצוטון, דיל מיט די זאך ריכטיג. סיי צו ס'גייט זיך ענדיגן מיט דיין טובה און סיי צו ס'גייט זיך ענדיגן נישט מיט דיין טובה, עפראוטש עס, גיי צו צו דעם מעטשורלי. אנשטאט זיין א פופצן יעריגע האסט דיך פלוצלינג טרעפן אז דו האסט א וועג פון טראכטן פון א זעכצן זיבעצן יעריגע און מיט עקספיריענס אין לייף וויאזוי צו דילן מיט זאכן וואס זענען אומבאקוועם אדער וויאזוי צו יא אויסגראדן זאכן וואס ס'איז א חילוק פון איר סטארי מיט די סטארי פון בחורים און דירות ווייל אקעי, ס'האט אויך צוטוהן אויב אויב מנהל זאגט דיך יא דארפסטו ארויסגיין פון ישיבה דארפסטו ארויסגיין פון די חבירה וואס די זאכן זענען אויך דא און און נישט אייביג ענדיגט זיך עס אז יענער דארף טאקע ארויסגיין פון ישיבה אדער דארף טאקע ארויסגיין פון די חבירה אסאך מאל קען מען עס דורכרעבען מ'קען מאכן א פשרה מ'קען מאכן א דיעל די שאלה איז אייביג וואס איז די ריזען די ריזען איז וועגן די טאנצט א גאנצן צייט אונטער און די האלסט נישט ביים אויסצוערן אין די קלאסן אדער ווייל האסט געבוליט אנדערע. פרענדס אדער קלעסמעיטס. די מבולי טיך.
אדער א מבולי טיך, אקעי דעמאלטס טוט עס גוט פאר דיך, אדער קענסטו זאגן ניין איך וויל דווקא זיין א פלאץ ווי מבול'ט מיך וועגן איך וויל מיך אויס שארפן מיין, אקעי דעטס יאר טשויס, באט דזשאסט זאגן איי עם לאסט גייט זיין אנדערש ווי דזשאסט עס פעיסן, און נישט קיין חילוק וויאזוי די רעזאלטס גייען עווענטשעלי זיין.

שאלות פאר די פראגראם קען מען שיקן אדער ביי טעקסט אדער לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש צו ר' יוסף זאב אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. קאוטש און טערעפיסט ר' יוסף זאב בראווער טרי פאר סעווען פאר סעווען זיראו עיט וואן פייוו וואן א גרויסן שכח.
כל טוב און א פרייליכן חנוכה.